open the path for another contender and maybe become his running mate for the election like uh, Joe Biden. Um, what do you think about the story? Ara, s-sens patriottiku tija jġen nishti illi jeħem futur għal Pete Buttigieg għaliex għandu xi fraction minnu u Maltija, pero ma tantx nammetti li ma tantx insegwi qed insegwi l-elezzjonijiet fl-Amerika, kun daqsxejn iktar daqsxejn iktar attenzjoni dak li jiġri pajjiżna. Fil-fatt pajjiżna għadha d-dejja il-ħajb tal-coronavirus. Mhux għax għadna qed ninkwetaw li m'aħniex ħa nsibu ikel fuq l-ixkafef imma minħabba din l-imbierka self-quarantine. Mela, x'kienu l-affarijiet li forsi n-nies ma kinux daqsxejn ċari dwarhom u li issa suppost ġew iċċarati? L-MUMN ovvjament ħarġet daħal poking holes fil-loopholes ta' din l-istrateġija ta' self quarantine. Blebda disrispett lej l-MUMN ma nafu li huma waħda mill-iktar unions voċiferi f'pajjiżna. Mela, x'kienu l-affarijiet li tiħasbu lin-nies? One, di tal-kwarantina. Inti m'għandekx l-għażla illi jekk ġej lura mis-sitt pajjiżi li qed ikunu reklamati fosthom in-naħa ta' fuq tal-Italja mhijiex għażla tiegħek jekk tiddeċidix illi tmurx għax-xogħol jew tiħux ġimagħtejn leave. Hija xi ħaġa illi trid issir bilfors. Fil-fatt ħareġ circular mingħand l-uffiċċju tal-PPS il-Principal Permanent Secretary fejn qed jgħidu isma' min mar dal-pajjiżi u jirrapporta lura x-xogħol fis-settur pubbliku qegħdin ngħidu jiġifieri l-ħaddiema tal-Gvern ser jittieħdu passi dixxiplinarji kontrih. Ifhimni, ma nistax nifhem kif hemm min qed jiġġieled illi jaħdem mal-Gvern u xorta jrid imur għax-xogħol dal-ġimagħtejn. Imma guys, Please tmorrux fil-fatt qed iħeġġu lill-ħaddiema biex jużaw it-teleworking u jkunu jistgħu jagħmlu xogħolhom mid-dar. Forsi minn din ukoll jiżdiedu r-rata ta' nies jagħmlu teleworking għaliex hija wkoll bżonnjuża f'din Malta mimlija traffiku li għandna. Issa għal min minn għalih li ħa jieħu jgħaddi ż-żmien bil Bl-imgħallem tiegħu u qed jieħu dil-kwarantina imma issibu il-Lidl jistokkja bi twisties li jista' jinqabad ukoll għaliex ser ikunu qed jintbagħtu t-tobba biex jaraw li inti vera qed tibda d-dar. U aktar minn hekk l-iktar the million dollar question min jekk hux ħajkunu qed jitħallsu fil-fatt kull min siefer issa hawnhekk hawnhekk it-tent sal-aħħar ta' Frar huwa intitolat għal ġimgħatej paid quarantine leave. Jekk inti minn għalik illi kont daqsxejn slow u qatajt biljett biex issir ferri ġimgħa d-dieħla ħa tiffranka ġimagħtejn mix-xogħol, is-settur privat qabdek u qallek le tmurx il-holiday inkella bqa' darba titħallas. X'taħseb inti minn kif qed nipprovaw l-MUM qed toħroġ tgħid tisma' m'għandkom strateġija biżejjed, il-gvern qed jirrispondi le daħsibna lihom. Is-settur privat għadu ma ddeċidiex x'ħa jagħmel. We have to say that look I mean

Really, actually, have fatal consequences if they get the, if they get the disease. So it's actually really important. Il-fatality li teda, rate teda f'min għandu dal-komplikazzjonijiet. Ġifiri, jekk qed taqbad il xaħat illi taf li sifer għax tella mal-mit Instagram post u xi 500 ritratti oħra f'album fuq Facebook u l-għada ġie xogħol ħdejk għandek kull dritt ħarislu blikra. Ħarislu blikra tant li jħossu skomdu jitlaqlu għad-dar.

And they actually need to push on with it and they can't be bogged down in negotiations. However, mm. they should discuss the issue more with farmers and they can't just blindside them with projects week after week. But listen, that's how expropriation works. So, eh, if jek tmur konsultazzjoni kull darba li ħat espropria l-art, kiku għus probabli għasqat ma espropriajna xie art, sa' kem ma kienx hemm xie interess li tiħu l-valur time stand ta' kem tiswa dik il-bicċa art, ma mux ħanibda dik il-diskussjoni l-lum. Jina li Impressjonatni dal-weekend hija il-protesta per se, mhux is-suġġett, ħanħalli s-suġġett tal-issa. Jidher li f'daw l-aħħar snin il-poplu Malti nbidel. Jekk dejqitek xi ħaġa li qed jagħmel il-gvern, ma dekx toqgħod gerger, il-pjazza tar-raħal wara l-quddies, sirt toħroġ tipprotesta. Issa, nemmen li hija bżonjuża fid-demokrazija għaliex gvern ma jagħmilx li jrid, speċjalment fid-dawl li m'hemmx oppożizzjoni li qed iżżommu. Naħseb li għalhekk, x'taħseb inti Julian, għalhekk in-nies qegħdin jipprotestaw malli jħossuhom skomdi għaliex ma jħossux li hemm vuċi fl-oppożizzjoni li qed tirrappreżenthom. Yes, I think you actually do have a small point there, you know, we were

illi kellu jħarbat kull pjan illi kellu u niżel jitkellem ma' dawn il-bdiewa, jidher li llum ser ikun hemm laqgħa wkoll ma' l-bdiewa biex wieħed jara x'jista' jsir. Fuq is-suġġett per se, Donnu Aaron Farrugia qed jgħid isma' jiddispjaċini ħafna li dal-bdiewa però din il-biċċa xogħol trid issir inkella sas-sena d-dieħla mhux ser ikollna fejn nagħmlu l-boroż ta' l-iskart. Issa di ovvja, hu mela jekk issa mhux ħa nagħmluh il-Malta biex jipprotestaw ħa nagħmluha mħa l-Mellieħa ħa joħorġu n-nies tal-Mellieħa, jekk ħa nagħmluha Marsaxlokk ħa joħorġu n-nies ta' Marsaxlokk. Dejjem ħa jkollna xi protesta, eh, da suġġett ħadd ma jrid il-miżbla wara l-bib tiegħu. Imma eh, nistennew naraw forsi wkoll l-andament tal-laqa tal-lum mal-Prim Ministru. So xejn iktar lajt jekk forsi kelkom weekend id-dar għaliex martux tinqabdu fit traffic li ħolqot il-protesta u għamiltu bħali għattu d-dar taraw il-television number one watch fuq Netflix dan il-weekend kien il-programm nsejt xismu program fejn ġi, nasib Restaurants on the Edge, Restaurants on the Edge, fejn ġabu l-ewwel episodju fuq Malta. Malta u il-restaurant tal-goalkeeper tat-tim nazzjonali Malti Justin Haber. Issa, belli mixed feelings fuq dal-program. Jekk intom rajtu dal-program, miktbunna xħsibtu dwaru. Ma nafx inti kif ħassejt il-ġuri, ma jina għamilt program Bejn nofsni hekk patriottika cheerleading ara kemm sabiħa Malta x'biġmiel ta' pajjiż għandna daw ix-shots. Kemm għandna nies hekk diversi għax kellek taħlita ta' nies li kellmuhom kienet vera cool fl-opinjoni tiegħi. Għall-programm per se illi kien naqra
ma nafx. Holy wow. It was definitely uh, cheesy, you know. Um, look, it was, to say the least, you know, it was actually A nice episode, you know, we got to see actually different sides of Malta, we got to see good cuisine, but my god, it was painful at points. Ah, ġifiri, jena, disclaimer, Justin Haber ma nafux. Imma jina ma nemminx li huwa bniedem modest ha daqs kemm ġabuh jidher li su miskin daj mur jela pattim nazzjonali very very hard life ħadd ma jista' li ħadd ma jrid jersaq leh Ma nismax jek fuq, u ħanajdu jek. Ġifiri. I mean, but. Mixed feelings.
Mixed feelings, definitely. Me. Anka l-fat li jett jipromovu l kienem artiklu fuq restoranti għaw ġesta xu minu u mux għaxandu restorant tajjeb.
We'll have to see. I mean, did you actually continue watching the season? Because I just stopped after one episode. Um, it just shows maybe where our priorities are at about the world.

Muscat, who, I mean let's call a spade a spade, resigned amid a political crisis, should even be anywhere near government related projects. What do you think? Di mill-li jidem l-istoria entità governattiva marret fuq u min jeddu issa wieħed irid jara kemm iħossu komdu jew skomdu il-Prim Ministru Robert Abela bil-fatt li Joseph Muscat jaf imorru fuq entitajiet u jgħidulu isma' Għandna dal-proġett nazzjonali mexxih inti. Jiena, kieku jiena, ma nħossnix komda li l-Prim Ministru ta' qabli qed jieħu f'idu dal-proġett nazzjonali. Issa ma nafx kif kien jagħmel Gonzi meta jekk kienx jiġi f'Fenech Adami jinnegozja xi kuntratti, ma niftakarx onestament. Imma wieħed irid joqgħod attent bil-pożizzjoni ta' Joseph Muscat fejn jidħlu proġetti nazzjonali. Nemmen illi jekk ħa jkun involut proġetti nazzjonali, għandhom ikunu trasparenti immens għaliex jista' jkun l-aqwa proġett nistgħu nkunu qed nitimgħu n-nies qed imutu bil-ġuħ fl-Afrika. Jekk ħajkun hemm l-involviment ta' ċertu nies ikun hemm questions mill-media l-proġett kollu forsi għal skopijiet li m'għandux x'jaqsmu mal-proġett per se jiġi fid-dubju u rridu nevitaw li jiġri dan. Anka l-barranin li jiġu investu f'pajjiżna biex ma jħossuhomx skomdi kif iħarsu lejhom il-Maltin. U l-aħħar storja li għandna dal-għodu kontroversjali daqs l-istejjer kollha l-oħra. Daqqa jekk mhux iktar hija l-bira segretarju parlamentari Rosjan Kutajjar ta' tkumenti qed maġna esklusivi li l-Lavin Malta li d-direzzjoni li ser jieħu l-pajjiż viżavi il-prostituzzjoni jaf inbidel. S'issa li konna nafu huwa li l-Gvern u l-Oppożizzjoni sa fejn naf jien qablu illi fir-riforma tal-liġi tal-prostituzzjoni il-prostituta ma tkunx krimanalizzata, jiġifieri ma tiħilx il-ħabs kif kien qed jiġri għaliex tinqabad titla' hija. Il-kumment esklussiv ta x'jifhem illi m'aħniex ser nimxu lejn in-Nordic model u jiġifieri m'aħniex ser nimxu lejn liġi illi min jinqabad imur ma' prostituta jkun kriminalizzat. Issa, forsi ħafna ħaduha b'sorpriża għaliex l-NGOs ewlenin tan-nisa għamlu l-pożizzjoni tagħhom ċara illi le jridu illi l-klijent ikun kriminalizzat. Kien hemm min estremisti femministi bħal Kummissarju Rini Najvira nsellmu la minnaw illi ridet saħansitra li min jinqabad imur ma' prostituta ikollu ismu fuq il-media kullimkien. Issa, jekk għandniex immorru dan l-approach jew le, huwa kif wieħed iħares lejn il-mara u dritt li tagħmel li trid b'ġisimha. Mela għandek feministi illi jgħidulek eh, isma' mara għandha dritt li jekk tissir prostituta, issir prostituta bħal mara jekk għandha dritt tissir avukat, saret avukat. Wieħed jagħmel li jrid b'ġismu. Sewwa mhux ħa jiġi l-Gvern jgħidli jiena x'nagħmel b'ġismi. Feministi oħra qed jgħidu isma' faċli li nisa jidħlu f'din id-dinja short sighted u jispiċċaw jinqabdu fiha u ma jkollhomx ċans isibu karriera oħra joħorġu minn dan iċ-ċirku. Wieħed irid jara x'inhi l-opinjoni tiegħek. So,
I mean, you just sort of put some nonsense. I think it's a very delicate

Paul, then it's something we need to be actually aware of, even though um, Inspector Joe Spiteri once told Love in Malta that um, the majority of prostitutes aren't human trafficked in. So really, I think it's just We so need complex. a big information campaign. Se pax kullħat jħallat l-affarijiet, il-prostituzzjoni suġġetti li kullħat għandu l-opinjoni tiegħu dwarha. Mossa delikata, pero kien hemm bżonn li hu ċertu li kien hemm bżonn il-liġi tal-prostituzzjoni f'pajjiżna tinbidel għaliex għadha ta' żmien naħseb ta' qabel l-Ingliżi. Jiġifieri żgur li tittadatta realtajiet tal-lum. Hekk wasalna fit-tmiem ta' il-programm tagħna, wow, tipu din il-ġimgħa ħad tkun ġimgħa kontroversjali immens għal pajjiżna nistennew u naraw kif ser jiżviluppaw dan is-terminati għaj mfadali xejn ħlief nixtilkom ġurnata sabiħa.